Dema we xweş û geş be guhdarên hêja. Ti bi bernameyek nû ya welatê xwe binase em dîsa bi we re ne. Di xeleka Darbasbûyî de guhdarên hêja bi kurtahî be jî Me ser pêhatî û qewimînên bi ser Farqînê de hatî û kurte dîroka wê ji we guhdarên hêja re pêşkêş kiribû. Em ê di vê xelekê de bernama xwe bi cih û warên taybet yên Farqînê berdewam bikin. Kela Farqînê Guhdarên hêja dîroka avakirina Kela Farqînê nayê zanîn. Lê li gor Ewliya Çelebî û gelek dîrokzanan dîroka Kela Farqînê bi kêmayî,

Niha bermahiyên çend burcan mane mixabin ew jî wêran bûne. Lewra hem dewletê ji bo avakirina qişteyên eskerî û saziyên dewletê û hem jî gelê herêmê bi taybetî jî dewlemendên Farqînê ji bo avakirina xaniyan, Kevirên kelê kişandin û pê avahî çêkirin. Sed mixabin. Ev jî çi bi zanîn û çi bi nezanîn dijminatiyeke li hember dîrok û şûnwarinasiya miletekî hatiye bikaranîn. Kevirên ku kele pê ava kirine mînanî kevirên mela tiyayî ne û spî û aza ne û kevir bi hostatiyeke mezin hatine şekirin. Ewliya Çelebî ji bo avakirina kelê wiha dibêje, Ev kele di navbera çemê Şatê û Batmanê de ye û li ser daxwaza Hezretê Circîs ji aliyê pêgirtiyê wî Melik Hindik ve hatiye avakirin. Li gor çavkaniyan neh deriyên kelê hebûne. Çar ji van li başûr, di do li bakur, di do li rojava û yek jê jî li rojhilatê bajêr bûye. Ji van dergehan yên ku niha têne zanîn ev in, Deriyê Meyxanê, Deriyê Boşatê û dergehê Qulfayê û deriyê Taxa Jêrîn û deriyê Amedê. Li ser dîwarên kelê nivîsên ji dema Eyûbî û Artûqî û Merwaniyan hene. Herî zêde di dema Hûlagû de kela Farqînê hatiye rixandin û talan û wêran kirin. Di sala pênc sed û sih û dudiyan de jî ji aliyê Împeratorê Bizansî Justinianê Yekem ve hatiye rastorekirin ji nû ve hatiye qayîmkirin. Şikeftên Hesûnê Şikeftên Hesûnê ber ve rojavayê bajêr ve nêzîkî heşt kîlometre li derve yê bajêr e. Li ser rêya di navbera Farqîn û Batmanê de dema mirov ber bi Batmanê ve diçe li ser milê çepê dikeve. Ev di rastiya xwe de Bajarekî ji şkeftan e û dizinarên di sînga çiyê de hatine kolan. Wisa xuya ye ku bi kolana zinaran ev şikef dihatine avakirin. Di quntara çiyê de beriya ku mirov bigihîje şikeftan, xirabeyên hemamekî hene, ev avahî ji kirêç û tuhlayan hatiye avakirin û di rengê mîmariya Romayiyan de ye. Sir û sêra di nava van şikeftan de veşartî mirovan serxweş dikin û dibine serdema berkevirî, guhdarên hêja. Di deriyên teng de mirov dikeve hundirê şikeftan û lê dema mirov dikeve hundir ode û salonên mezin di nava hev de du tebeq û yek tebeqe derdikevin pêşberî mirovan. Her wiha dêreke mezin jî heye ku salon û mihraba dêrê di nava zinaran de hatiye kolan. Li jora çiyê ber bi jêr ve li ser zinaran cih hatine kolan, ava berf û baranê ji van cihan diherike û li jêr li sarîncan kom dibe. Zinarin vî çiyayê ku ev şkev lê hatine kolan û vedan piranî ji kevirên nerm û gewr hatine pêk anîn. Yek ji cihên girîng temtembûrk e. Temtembûrk guhdarên hêja navê sê şkeftan e. Ev şkef li ser çiyayê Elbatê li ser rast û çepê rêya Boşatê ne û her yek ji wan odeyek e. Ev şikeft jî mîna şikeftên Hesûnê bi dest hatine çêkirin lê dîroka kolana vedana van şikeftan nayê zanîn. Her wiha navê Temtembûrkê jî ji van her sê şikeftan tê. Mirov bi pêpelûkên ku di zinaran de hatine çêkirin ber bi va şikeftan ve hildikşe. Wisa tê texmînkirin ku ev şikeft ji bo Di dema şer de mirov xwe biparêzin û lê bisitirin hatine çêkirin. Kela Boşatê Kela Boşatê li bakurê Farqînê ye û ew herêm xwedî gelek berhemên dîrokî ye. Di demên berê de ev kele mîna zîndan hatiye bikaranîn, taybetiya vê kelê ew e ku li ser zinarekî hatiye avakirin û dagirkirina kelê pir dijwar û zehmet e. Dîsa yek ji Wargeh û cihên dîrokî pira mala Badê ye guhdarên hêja. Pira mala Badeyê di navbera navçeya Farqîn û Batmanê de û li ser çemê Batmanê hatiye ava kirin. Ev pir di sala hezar û sed û çil û heftan de hatiye çêkirin. Dirêjaya wê sed û pêncî metre, firahiya wê heft metre û bilindaya wê jî ji nozdeh metran heta bîst metran e. Pir bi kevirên rengîn hatiye hûnandin û di dinyayê de di nava pirên ji kevirên birî de ev pir xwediyê kembera herî fereh e. Di navbera her du kêlekên kemberê de du ode hene û ji pênc çaviyan pêk tê. Xurahiya kembera pirê çil metro û ji nîvê kemberê bilindahî jî bîst metro ye. Bi van pîvanan wekî lêkolînerê Fransiz Gabriel dibêje pira mala badê Hewqaz muhteşeme ku dikare qubbeya Ayasofyayê bi hêsanî di nava xwe de bi cih bike. Pira mala badê di dinyayê de di nava pirên kevir de xwedî kembera herî mezin û fereh e. Li gor ku di nava gelê herêmê de tê gotin pir ji aliyê badê kurê dostik ve di dema desthilatdariya Marwaniyan de hatiye avakirin. Lewra jî jê re tê gotin pira mala badê. Restorasyona pira mala badê, Çend caran çêbûye, pir ji kevirên spî û gewr hatiye avakirin, li ser pirê hin nivîstek û fîgûr hene, ku niha baş nayêne xwendin mixabin. Lewra zarokan bi ramana şaş ya ku ev nexş û nîgar ji aliyê gawiran ve hatine çêkirin, xwe hildikişandin jor û bi kevir û amûran ev nivîstek û fîgûr dişikandin. Lê ev nivîstek û fîgurên li ser vê pirê dişibine nivîstek û fîgurên Heskîfê û û pirên li Cizîra Botan. Guhdarên hêja di salên hezar û neh sed û pêncîyan de dewletê li kêleka pira mala Badê pireke nû çêkir û niha rêya diçe Batman û Bitlîsê di ser vê pira nû re derbas dibe. Pirek mîna pira mala bavê lê jê piçûktir jî berê ji aliyê kalê Bat Kemûk ve hatiye avakirin ku niha ji wê pirê û ji gundê ku li ber wê pirê hatiye avakirin re dibêjin Pira Kemûk û Gundê Kemûkê. Yek ji bermahiyên dîrokî Minaraya Qot e, guhdarên hêja. Minaraya Qot ya Farqînê Ev minare çar sed heta pênc sed metreyî li başûrê rojavayê bajêr e. Ji dema Eyûbiyan ve maye û ji aliyê sê birayan Melîk Ewhed, Eyûb Melîk Eşref Mûsa û Melîk Muzaffer Xazî ve hatiye avakirin. Minare pênc qat e, di demên berê de mîna resadxane jî hatiye bikaranîn. Her wiha demek zengilê dêrê jî lê hatiye daleqandin. Sedema ku dibêjin minareya qot, li gor tê gotin ku ev minare ji pênc qatan hin bilindtir bûye û paşê wêran bûye. Lê di demên dawî de hatiye rastorekirin û niha nayê dîtin ku ev minare berê xirabûyî bûye. Mizgefta Eyûbiyan Guhdarên hêja Ibnul Ezraq dibêje ku temîra mizgeftê di dema Artûqiyan de hatiye kirin, avakirina mizgeftê di dema Merwaniyan de ye. Her çendî mizgeft bi vî navî tê nasîn jî, mizgeft ji dema Artûqiyan di sala hezar û sed û pêncî û dudiyan ta sala hezar û sed û pêncî û heftan maye. Lê di dema Eyûbiyan de jî hin tişt li ser hatine zêde kirin. Di nava gel de camiya Ecem jî tê gotin lê nayê zanîn ku ji ber çi sedemê wiha jê re tê gotin. Mizgeft ji kevire û qubeya wê ji tûlayan hatiye çêkirin, çava qubeya mizgeftê sêzdeh heta çardeh metre ye. Kela Zembîlfiroş Kela Zembîlfiroş guhdarên hêja Kela Herî Kevn ya Farxînê ye. Tê gotin ku di dema Tîgranê mezin de hatiye rastorekirin û mezinkirin. Piştre Maruta yan jî Marusa kela mezin ava kiriye. Kela Zembîlfiroş navê xwe ji destana Gulxatûn û kurê Mîrê Hekarya Zembîlfiroş digire. Ji ber vê destanê yek ji cihên ku herî zêde li Faltînê navdar e û li seranserê Kurdistanê hatiye naskirin. Ev keleha ku malovanî ji vê destanê re kiriye mixabin niha ji ezamet û heybeta wê kelaya bi nav û deng zêde tiştek li paş nemaye û niha ev kela wêran û xira bûye. Li gora herikîna dîrokê ev kele di demê hemdaniyan de hatiye avakirin û seraya hemdaniyan ya wê demê bûye. Di dema Nesrûddewle de jî seraya merwaniyan bûye. Piştî ku Nesrûddewle dibe hikumdar dev ji vir berdide li şûna kela Zembîlfiroj serayekî bi navûdeng ava dike, piştî pênc sed salî Herêm dikeve destê Osmaniyan. Kela Mala Mîran Guhdarên hêja Ev kele di dema Selîmê Dudiyê padîşahê Osmaniyan de ji aliyê Behlûl Begê ve tê ava kirin. Behlûl Beg ev kele ji bo parastina xwe ya li dij piştgirên Safewiyan bi keda gel ava dike. Di nava bajêr de girek çargoşe û ji axa ku bi pişta gelê Falqînê hatiye kişandin ava dike. Derdora vî girî bi dîwaran diparêze, girek wisa bilind ava dike ku ji ser banê Koşka Mîr ku ew jî li ser vî girî tê avakirin, dema mirov li derdorê dinêre çar aliyê bajêr û derveyî bajêr tê dîtin. Ev kela ku di vî cihê wiha stratejîk de hatiye avakirin, dagirkirin û bidestxistina wê hewçend nehêsan bûye. Lewra hevrazê gir nêzîkî çil û pênc dereceyî dît û bilind e. Gir hîn heye û hin xanî û avahî jî li ser hene lê ew jî her wekî kelha zembîlfiroj ji bêxweyîtî, Maznahî û îhtîşama xwe wenda kiriye guhdarên hêja û delal. Piştî Farqîn dikeve destê Osmaniyan, reveberiya herêmê bi mîrekên kurdan tê meşandin, guhdarên hêja kurd te secereya mîrên me ya Farqînê. Eslê mîrên me ya Farqînê jî digihîje Mîr Şêx Ehmedê kurê Emîr Ezeddîn. Ew pismamên mîrên pasûrê ne. Yekemîn kesê ji vê malbata haneyî ne ku wezîfeya mîrîtiyê girtine ser milê xwe. Yek ji van kesan Behlûl Begê kurê Ehmed Begê kurê Mîr Şêx Ehmed e. Behlûl Beg gelek mêrxas û destpêkirî û merd û camêr bûye. Berê ew û birayê xwe Umer Beg bi hev re di bin xizmeta Îskender Paşayê Mîrê Mîran yê Amedê de bûne. Piştî kuştina Behlûl Beg, kurê wî Emîrxan Beg kar û barê welêt bi rê ve dibe. Piştî kuştina Emîr Xan Beg jî birayê wî Omer Begê kurê Behlûl Beg dibe desthilatdarê Meyafarxînê. Lê karê desthilatdariyê jê nayê û di vî karî de kêm dikeve. Ji ber vî qasî li ser daxwaza Mîrê Mîran yên Amedê û Defterdarê wî Dîwana Sultan Mihemed Xan di sala hezar û pênc sed û nod û pêncan heta sala hezar û şeş sed û sisiyan rêveberiya kar û barên mîrîtiya eşîretên Kurdan û Meya Farxînê didin Îbrahîm Begê Axsaqê kurê Cihangîr Vengî. Guhdarên hêja, em li vir gehîştin dawiya xeleka xwe ya vê carê, ta ev xeleka were em ê bernama xwe ji ziyaretgehên Farqînê berdewam bikin ta wê demê bimînin di xêr û xweşiyê de.